מ'זאגט דאך א ווערטל אז ס'איז אמאל געווען א מענטש האט געזאגט, איך בין געווען ביים דאקטאר נעכטן, דער דאקטאר האט מיר געזאגט צען טעמים פארוואס איך טאר נישט טרינקן קיין קאווע, הערסט? צען טעמים! ס'וועט מיך מאכן דיהיידרעיטעד, ס'מאכט מיך צו הייפער, די קאווע שטערט מיין מעטאבאליזם, די קאווע קען מען מאכן דארטן ווי הייסט עס ריפלאקס און די קאווע איז זייער נישט געזונט פאר מיין בלוט און די קאווע איז נישט געזונט פאר די צוקער און די קאווע איז נישט געזונט פאר די קידניס, וואס זאל איך דיר זאגן צען טעמים האט מיך די דאקטער אויסגערעכנט פארוואס איך טאר נישט טרינקן א קאווע, אבער וואס זאל איך דיר זאגן מיין טייער פריינט ס'קומט נאך אלץ נישט צו צו די טעם פון די קאווע אליינס, די קאווע אליינס האט נאך אלץ א בעסערע טעם ווי די צען טעמים. יא, די טעם פון די קאווע נאך אלץ מער. רבותי, ווי קומט עס דא אריין? די אלע טעמים וואס אונז קענען צו א מצוה, אלע טעמים און אלע כוונות און אלע סודות, קומט נאך נישט צו צו די טעם כאשר ציוו השם, אזוי וויל די אייבערשטער. די טעם וואס א איד דארף האבן. פון טוהן א מצוה פשוט ווייל אזוי וויל די אייבערשטער, דאס איז רצונו, דאס איז זיין רצון, איז מער ווי אלע טעמים וואס אונז קענען קענען. פארציילט איך פון עפעס א רבי האט געטיילט קיגל פרייטאגס נאכטס ביים טיש, און ער טיילט קיגל און בשעת'ן טיילן די קיגל זאגט די רבי נאך א טעם פארוואס מען עסט קיגל און נאך א טעם, ער האט שוין געהאלטן ביי די זיבעטע טעם און נאך א טעם פארוואס מען עסט קיגל, שרייט איינער פון די זייט רבי די קיגל האט נישט קיין טעם, וואס נאך א טעם נאך א טעם. רבותי, ביי א מאכל, יא, מ'מאכט א גרויסן טשולנט, וואס איז די עיקר פון די טשולנט? די פלייש, די בונדלעך, די קארטאפל, די יעדע איינער וואס לייגט אריין, יא, שפעט איז די זאכן וואס לייגט אריין די טעם, וועלכע זאך מאכט די טעם? פעפער, פאפריקע, זאלץ, אביסל קנאבל, אבער יעדע איינער פארשטייט אליינס, די טעמים זענען זייער געשמאק, נאכאמאל. דאנט געט מי ראנג, דאס מאכט די טעם צו די טשולנט, אבער פאפריקע איז טשולנט? פעפער איז טשולנט? זאלץ איז טשולנט? א קנאבל איז טשולנט? ניין, טשולנט איז פלייש מיט באנדלעך. עס הייסט אזוי, בעצם די טעם איז זייער א גוטע זאך, אבער געדענק אז די טעם איז נישט מער ווי עפעס א תבלין, עס איז עפעס א קלייניגקייט וואס מען לייגט אריין, דאס איז נישט די עיקר. רבותי, אין מצוות און אין תורה איז די זעלבע זאך, די אלע טעמים וואס אונז קענען זענען א קלייניגקייט אקעגן די מעין קאורס. די עיקר איז די פלייש, וואס איז די פלייש? אזוי וויל די אייבערשטער דאס טו איך עס. יעצט רבותי פארוואס איז דאס אזוי וויכטיג? פארוואס אזוי וויכטיג? פארוואס זאל מען נישט יא וויסן די טעמים? כ'געדענק א מעשה פון א שיינע פאר יאר צוריק, כ'האב געבעטן פון א איד א טובה, געבעטן עפעס א טובה, שוין, בקיצור ער זאגט מיר ער האט זיך איבערטראכטן, ער האט זיך איבערטראכטן, איבערגעטראכט טאג צוויי, ער רופט מיר צוריק, ער זאגט מיר אויף מאטכעס נישט נוגע. זאג איך אים פארוואס? זאגט ער מיר נו אזוי, איך קען אפשר וויסן די טעם? האט ער מיר דעמאלטס געזאגט א זאך וואס איך בין געווען ברוגז אויף אים בשעת מעשה אבער איך האב שפעטער געטראכט די ווייסט עס איז זייער אמת, ער זאגט מיר אזוי הרב מרדכי די פרעגסט מיך וואס איז די טעם פארוואס נישט? יא סאו די ווילסט וויסן די טעם ווייל די ווילסט וויסן די טעם אדער די ווילסט הערן די טעם כדי מיך צו קענען מסביר זיין פארוואס די טעם איז נישט קיין טעם? נאכאמאל, איך האב דיר געזאגט איך קען עס נישט טון, יעצט פארוואס קען איך עס נישט טון? איך האב מיך מיינע סיבות, יעצט וואס דו נודזשעסט מיך, אבער פארוואס נישט? פארוואס נישט? וואס איז דיין נפקא מינה פארוואס נישט? איך זאג דיר איך קען עס נישט טון פאר דיר, פארוואס נישט? וואס וועט דיך ווערן בעסער וואס נישט? אה, דו העסט הערן פארוואס נישט, העסט הערן די טעם, העסטו מיך צוריק זאגן אז די טעם איז נישט מורא'דיג, איך קען אפפרעגן די טעם. וועגן דעם זאג איך דיר נישט די טעם און דאס איז עס. א שטארקע נקודה. די הייבסט יעצט אן מסביר פאר יענעם די טעמים פארוואס יא פארוואס נישט, יענער וועט דיך מסביר זיין טויזנט סיבות פארוואס די טעם איז נישט קיין טעם, ער וועט אפפרעגן די טעם, ער וועט דיר זאגן פארקערט, יעצט איז אנדערש, איך זאג דיר נישט די טעם און דאס איז עס. רבותי. קענען טעמי המצוות איז זייער א געוואלדיגע זאך. אבער די פראבלעם געשענט ווען א מענטש הייבט אן פארשטיין די טעמים, און ער מיינט אז ער קען די טעם. און איינמאל ער קען די טעם קען איך מיך ארומשפילן מיט די מצוה ווייל יעצט איז נישט נוגע די טעם און ס'איז נישט ממש אהין און ס'איז נישט ממש אהער. ס'דא כל מיני מאמרי חזל וואס איך וויל נישט יעצט באמוטשענען דעם עולם, אלע געדענקן דעם מאמר חזל פון אני אקרא יא רבי שמואל לא יקרא אדם לאור הנר, א מענטש טאר נישט ליינען שבת לאור הנר צו א לעכטיגקייט פון שבת לעכט, האט רבי שמואל געזאגט אני אתו אני אקרא ולא אתה. איך אליין איך וועל נישט בייגן, צום סוף האט ער יא געבויגן, האט ער געזאגט כמה גדולים דברי חכמים, וואס הייסט? ווי גרויס זענען געווען די חכמים אז זיי האבן געזאגט די טעם, די די דין אן די טעם? זיץ נישט ביי קיין לעכט שבת און ליין, שטעל דיך פאר מען זאגט מען זיצט נישט און ליין וועגן ווייל מען וועט בייגן, אה שוין אקעי איך וועל נישט בייגן. אן קיין טעם, אזוי איז עס. יעצט רבותי, די וועג ווי מען זעט די חילוק פון א איד מיט א גוי איז ביי די זאך, א גוי וועט בשום פנים ואופן נישט עקסעפטן די זאך, טון א זאך און נישט וויסן פארוואס, דער מאסט בי א ריזען ביהיינד איט, דער איז נאו ריזען איים נאט דואינג איט, שוין, וואס הייסט א גוי זאל טון א זאך אן א ריזען? א געזעץ, מען דארף פארשטיין די געזעץ, מען דארף פארשטיין פארוואס ס'איז אזוי. נאר א איד פארשטייט אז ס'איז דא א מציאות פון זיך מבטל זיין צום אייבערשטן, מבטל זיין, איך דארף נישט וויסן קיין טעם, אזוי וויל דער אייבערשטער אזוי טו איך. ווען האט זיך אנגעהויבן דער פונדאמענטל חילוק צווישן דער איד מיטן גוי? גלייך ווען דער מלאך איז ארומגעגאנגען ברענגען די תורה, ער גייט ארום צו יעדן פאלק און וואס פרעגן די פעלקער? מה כסוף וואלטן זיי שוין זייער סאך מאל ביי אונזערע שיעורים גערעדט פון דעם. וואס איז די גרויסע פראבלעם? די גוים האבן געפרעגט מה כסוף ביי וואס שטייט? וואס איז די טאר נישט וויסן וואס עס שטייט? און וואס איז די געוואלדיגע חכמה פון די אידן צו שרייען נעשה ונשמע? ווען א גוי זאגט פאר די מלאך מה כסוף ביי וואס מיינט מה כסוף ביי? זאג מיר וואס דארטן שטייט. אין אנדערע ווערטער אזוי פאר די תורה קומט מיין שכל. ס'איז דא א דיעה קדימה וואס דאס איז מיין שכל. יעצט זאג מיר דעם איך, ס'איז שוין דא דא א איך. ס'איז דא א איך. א איך מיט שכל, א איך מיט רצונות, א איך מיט השקפות, און א איך מיט א איך. יעצט זאג פאר די איך וואס שטייט אין די תורה, לאמיר זעהן צו די תורה מיט איך שטימט, אויב די תורה שטימט מיט איך נעם איך אזא תורה און אז נישט איז נישט. אה, האסט נישט פארשטאנען וואס מיינט תורה שעפעלע. תורה איז ביטול צום אייבערשטן. וואס האבן די אידן געזאגט? נעשה נאך פאר נשמע, איך וויל נישט הערן גארנישט, קודם כל וויל איך טון. נישט פארמעט, לאמיך הערן, לאמיך פארשטיין, איך הער אן פארשטיין, איך טו עס ווייל אזוי איז עס, אז די אייבערשטער וויל דאס, בטל רצונך מפני רצונו, דער גוי קען דאס נישט פארשטיין, רבותי, אז מען וויל כאפן די נפקא מינה צווישן די איד מיט די גוי, איז דאס די זאך צו קענסטו טון חוקים בלי טעם אדער דו קענסט נישט, מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשו חן לכל גוי, דער גוי קען נישט פארשטיין דעם מושג פון חוקיו ומשפטיו, קומט אויס אזוי ווען א גוי טשעפעט א איד און ער זאגט אים מקצף בו, וואס שטייט דארטן? וואס איז די פאראדימע? די ווייסט וואס דאס דארף טון ביי א איד? אויפוועקן די חילוק צווישן אים מיט די גוי, און מיט א שטאלצקייט דארף ער זאגן, די חילוק צווישן מיר מיט דיר איז אז דו ביסט דער וואס פרעגט מה טעם יש בו, און איך זאג חיקו אים מלפני ואין לך רשות להלך רעהו.